Luminous channel ah ka lo lawm a chu hei hun hi smart mirup a ni a MEK kan kal dawn a chu tlang Ari Riders ho chuan kan boss te ho hi pathum an kal tawh a englo hi kan chhuak ve leh dawn a min ah min hi ka en tan a vawiin ah. Kan kal ve lo ni hei. Umm umm. Emi ke aw. MEK kan kal dawn a MEK 2025 Khawrapui chhip ah Zawlbuk ho in thleng dawn a chhim turin te kan kal ve dawn a ni. Tûrtlang Army member pahnih an thleng tawh a, keini hi second batch tûr kan nia, umm heta hi keimahni kan backup motor tûr umm umm Boss Jeffrey a leh Boss James a umm hmingte a le umm. Boss Jeffrey a kan kal dawn um ani wa um dur tlang atangin kan chhuak a ka MEK hi kan vawi khat kalna tur a nia ahh nuam viau turah te pawh ngai tile a kan la kal ngai miah lo a an zut chhim ve dawn a ni le hmm en tan thla thla mek a tunah hianin dar hnih leh minute -- sawm hnih a nia. He kan la in nghak dawn a Darli velah te chuan kan thleng thla thei mai tur a ngai ila chuan chu kan la in nghak dawn a sawi ang khan Thianpa hi man hmawh thei thlawt lo a ngaihna awm lo a ni ngah reng ngai hi chu buaithlak ngah ngai hian awm mih loh nu a ni nawm mi ngah ngai ringawt ang hi chu maw a bawi thlak a ni lap deuh tu lai ni pai Hello hello guys ah hmm tlan le char char ang a vlog ngai vak lo a tlan leh vung vung hui ham hu huai mai kawng hi zau lutuk lo ve bawk a motor lian vel leh fel hi har fek a ni. Harvey an thleng tha dawn a tlem a han tlan ve deuh lek kan tlan kha ta deuh lek a. right kan nei khat a a nuam thin hle mai hi tiang an tlan ve reng hi maw thenkhat tam zawk tui la ah hi chuanin a van ho mai mai tak em eng nge chutih ngai chutiang ah tih te te an awm ve a ni mi ke kan kal tur te pawh maw amaherawhchu. kan nuam tih zawng te kan chak zawng te hi a inang vek lo a min nuam a tia a kal ve a nih chuan in kan lawmpui kher thei lo ni pawn in sawi chhiat in sawi chhiat sak maw tih la nge engah lo in sawi sel pui tih mizo hi kan uar thin a. bullet nei ve lo tan te chuanin eng nge mi ke pawh kha an hre dawn lo va tiang hian an in kut te an lo nei ni maw i kut an nei tih pawh mi ke kut an nei tih pawh hi. Bullet bike nei lo a nei te pawh hian khat ei nge a nei ve tawp hi a awm an awm ve tho a a bullet bike nei lo tan phei chuanin an hriat vak neihna hi a awm lo ve viewing ka hria umm inah ngaih hmu leh dawn i tlan zel phawt ang a.

Heng tui kan kal khan deuh hlek a. Hawhna ah kan chuang ve ngai lo a, kan hre ve lo ni lai kawng maw. Mahse kal takah chuanin lo tha khawp mai. Heng kem sawmhnih. Vel a nia a hla vak tawh lo a, kan in nghak rei deuh hlek a hei kan hnung a mi te kan thian te an rawn thleng a, kilometre sawmhnih vel a nia darkar chuan veng. Chung chuan kan thleng chho hman mai ang. Kawng hi a tha a, chuah chuan kan tlan deuh zung zung ang a. Kan thlen dawn hnai a, kan inhmu leh vek bawk a ni aw guys te. Tui miah miah hei a la a um hei sang tha khawp mai um kut tha ngang mai. dawn a la hei tha dawn e peih fel thei hunah chuanin a nuam khawp ang ti mai ang pui khawp mai. eh ta saw thawk tu te pawh an fak awm ama furah chuanin a hreh awm khawp ang tlai chu nal dawn tuk.

nuam ngang mai bawk a nuam em Leh hei kan thleng chho tep tawh a thlen hmain toite te te lang vel a zuai ang e um tlama hian nia kawng hi a that tho a amah erawh chu concrete hemi kawng metal ho hi chu hetiang concrete ho hi chu Tlan a nuam lo. Black top tlan nena in ang a nawm dan hi maw a in nawm theih. Kan rilru hahna zawng zawng te kha tlan fo vak zel a ni.

tlan saw leh a kawng hi num ta hle mai hei pawn a ring vel pawh a dik chho gear lian pawn in num hle a ni kan on mah mah thin a a bul thlak lam pang hi ka vui khat tlan na ni ka ri nai in a kawng le a hei a hmun hma hrim hrim hi nuam a tlai a awm dan vel maw a thingkung te kawng awm dan zawng zawng hi a nuam hle a ni. nature hi a nuam a nih hi tawp mai a.

Pui ship an thleng ta a hei ai vel kam ai dei kan rai hmasa kha ai dei kan rai hmasa kha an thingpui in chawmna vel lai kha ania lai kha

Tlung khawp mai a, hei thu te hu kang mai laka kan him tlan theih nan umm hmeizial zuk te fimkhur la peih la an ti ni chu nuam dawn khawp mai umm boss Jeffrey a yes chau em chau lo maw a nuam dawn umm kan inhmu vek dawn ni aw a hmunah Hmun dang a lo kal sawn lo la, lo chang la, see you again. Aw aw aw hei MEK peng khawpui chhip kan thleng a twelve Mizoram Enfield kut pui two thousand twenty five kan lo lawm a chu khawpui chhip kawng hei kan thleng e kan thleng e kan thleng dawn ni chuan in danga leh mizi sawmnih pathum a nia Puichhip hi kilometer kilometer hnih vel a ni saw awm dan saw um a rei tawh dawn lo a rei tawh dawn lo um tun tum chu bike pahnih leh motor pakhat hi khi mah i hai em eng e kalkawng te nuam em a nuam ka ringai nuam um siu um hei hi a oh, bus the free a nei eng khap mai le kei chu tian ka lon le anga ka um chho le đó này cameraman ni chu buai thlang khop mai